Helo Blwyddyn Chwech, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Neges gen i i ddymuno pob lwc i bob un ohonoch chi. Rwy wedi mwynhau dysgu chi yn fawr iawn a fyddai'n colli bob un ohonoch chi. Ni wedi cael amseroedd da yn Llangrannog, Legoland, Paris, atgofion bythgofiadwy fyddai'n cofio am byth. Rwy wir yn mynd i golli chi a dymunaf pob lwc i chi yn Llangynnwyd a rwy'n edrych ymlaen i glywed yr hanes gan Mister Jones. Hwyl! Helo pawb, mae'n neis i weld pawb, fi'n gobeithio bod pawb yn iawn ac yy mae'n anodd meddwl amdanoch chi gyd yn mynd i fyny i Llangynnoed. Rydw i wedi bod gyda chi ers i chi dechrau yn yr ysgol o'r meithrin reit i fyny hyd at blwyddyn 5 ac oedd hi'n anodd iawn, o'n i'n siomedig iawn blwyddyn diwetha oherwydd doeddwn i ddim yn gallu fod gyda chi ragor achos o'n i yn y meithrin. Yy rwy wedi gweld datblygiad mawr mewn pawb yn y dosbarth, pob un ohonoch chi, a fi'n edrych ymlaen i glywed storïau amdanoch chi yn Llangynnoed, achos byddwn ni yn gofyn i'r athrawon sy lan fynna sut i chi'n neud. Yym rwy eisiau jyst ymuno, pob lwc i bawb am y dyfodol. Hwyl fawr. Yn fawr blwyddyn chwith, gobeithio bod ti'n mwynhau yr ysgol newydd. Fawr blwyddyn chwith, pob lwc yn y dyfodol. Helo, blwyddyn chwith, gobeithio bod chi gyd yn oce. Okay. Uh, rydw i eisiau dymuno chi pob lwc yn llan gynnwyd ac am eich dyfodol a rydw i'n gobeithio byddwch chi'n cael gymaint o hwyl a nes i pan nes i llan gynnwyd. Hwyl fawr a pob lwc i chi gyd. Ta-ra! Helo blwyddyn chwech! O, wel dyma ni! Chi wedi dod i diwedd eich taith chi nawr yng Nghwm Garw ac yng Nghalon y Cymoedd. Fi'n cofio ddysgu ran fwyaf ohonoch chi yn y dosbarth derbyn! Mae amser wedi hedfan. Dymuno pob lwc i bob un ohonoch chi yn Llangynoedd, fi'n gobeithio bod chi'n joio a cofio dod nôl i weld ni rhywbryd. Hwyl!
Helo Plant Blwyddyn Chwech, mae amser wedi dod i ffarwelio chi, so pob lwc yn Llangynoed, byhafiwch a gwelwch chi cyn hir. Hwyl fawr!
Fawr Blwyddyn Chwech, mwynhewch eich siwrne newydd i'ch ysgol yn Llangynoed.
Helo Blwyddyn Chwech, Misus Morton yma, ac dwi'n teimlo'n drist heddi achos mae'n amser nawr i dweud hwyl fawr. Felly, dw i'n eisiau i roi i ti llawr y lac ac a mwynhau yn yr ysgol newydd. Pob lwc yn Llangynoed, es i fynd i Llangynoed felly fi'n gwybod bydd chi gyd yn cael amser dda iawn a wneud popeth yn gwych. Diolch!
Helo blwyddyn chwech! Pob lwc i chi gyd yn Llangynoed! Mwynhewch yr haf! Pob hwyl i chi flwyddyn chwech yn Llangynnwyd, yn siŵr o'ch gweld chi achos mae fy mab i yn mynd i flwyddyn saith hefyd, so wela i chi lan 'na. Joiwch! Pob lwc flwyddyn chwech mewn ysgol Llangynnwyd, byddwn ni'n colli chi. Hwyl fawr! Blwyddyn chwech, pob lwc yn y dyfodol, mae gen i atgofion melys iawn o weithio gyda ni ar ein sioe Oliver, un o'm hoff atgofion o'r ysgol. Gobeithio bod e'n un melys i chi hefyd. Yym, felly jyst eisiau dweud, Mae wedi bod yn bleser a gobeithio byddwch chi'n mwynhau yn Llangynwyd.
Hwyl fawr! Helo Blwyddyn Chwech, neges cloi i ddweud pob lwc i chi gyd yn Ysgol Llangynwyd. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau eich amser yn Ysgol Calon y Cymoedd ac yn edrych ymlaen am pennod newydd yn eich bywydau. Cadwch yn saff, cadwch mewn cyswllt, pob lwc chi gyd, a falle na i gweld chi yn y dyfodol! Pob lwc blwyddyn chwech! Gwnewch y gorau o bob cyfle gewch chi, triwch ych gorau glas ym mhopeth a byddwch wych! Helo blwyddyn chwech, mae'r amser wedi dod i ni ffarwelio chi. Dwi jyst moyn diolch i chi gyd am yr holl profiadau chi wedi roi i mi, bydda i byth yn ei anghofio. Pob lwc yn Ysgol Llangynwyd. Hwyl am nawr. Rhan tan o blwyddyn chwech. Yym gobeithio chi gyd yn ok. Gobeithio chi gyd yn barod am Llangynoed. Yy fi rili rili rili yn trist i gweld chi mynd ond mae Llangynoed yn mynd i bod yn rili lwcus i gael chi. So hwyl fawr, pob lwc. Yym caru chi gyd. Helo blwyddyn chwech, Miss Thomas yma. Wel mae'r amser wedi dod a chi'n mynd i Langynoed a rydw i'n gobeithio'n fawr iawn byddwch chi'n joio. Pob lwc a byddai'n gweld eisiau chi.
Hwyl fawr! Hwyl fawr blwyddyn chwech a phob lwc i chi gyd yn Llangynoed.
Helo blwyddyn chwech, dwi'n methu credu mae'n amser dweud hwyl fawr i chi. Rwyf wedi dysgu rhan fwyaf ohonoch chi erbyn hyn am tua dwy flynedd. Rydych chi wir wedi bod yn dosbarth arbennig. Mae ganddoch chi gyd talentau gwahanol a dwi'n methu aros i weld chi'n Ysgol Llangynaid a clywed eich straeon a gweld sut rydych chi wedi setlo. Cofiwch i credu ynddo'ch hunain ac anelwch am y sêr. Mae ganddoch chi dyfodol disgwyl i'ch flaenau chi. Diolch yn fawr i chi am eich cwmni dros y flwyddyn, rwy wir wedi mwynhau ein sgyrsiau, ein jôcs a chwerthin gyda chi. Ni wedi cael llawer o hwyl yn y dosbarth, y Legoland, Disneyland Paris a llawer mwy. Pleser oedd gweld chi'n datblygu a magu hyder yn ystod y flwyddyn. Diolch yn fawr i chi flwyddyn chwech, byddai'n gweld eisiau chi'n fawr iawn blwyddyn nesaf. Pob lwc, phob hwyl a joiwch!